Wrth gymharu ymweliad interim gydag arolygiad craidd, beth oedd yn wahanol? Yym,
i fod yn onest, mae derbyn unrhyw alwad wrth Estyn, mae'r un teimladau sy'n dod pan mae'r person ar ochr arall y ffôn yn mynd, helo, shwmae, so and so, Estyn sy'n cyrraedd. So mae'r teimladau cychwynnol yn debyg, yym, ond yn bersonol, beth oedd y, y prif wahaniaeth oedd, unwaith o'n i wedi cwrdd gyda'r tîm dros Teams mm. ar y dydd Gwener neu yn ddeuddydd ar ôl i ni cael yr hysbysiad, o'n i'n gwybod yn union beth oedd yn mynd i ddigwydd. Mm. Oedd trefn y diwrnod wedi cytuno, nid wedi orfodi, wedi cytuno rhwng y prif arolygydd a fy hun, ar ble o'n i'n mynd i fynd, beth o'n i'n mynd i fod yn edrych ar, sut oedd y diwrnod yn mynd i rhedeg, rhedeg, a o'n i'n teimlo gyda'r strwythur 'na, oedd e'n haws i ni fel ysgol i wybod beth oedd yn dod. Gydag ymweliad craidd, ie, ni'n gwybod bod nhw 'ma am dridiau, ie, ni'n gwybod beth maen nhw'n mynd i wylio, ond mae lot i fi fi'n ma' lot fwy o o o flow i'r ymweliad craidd achos ma' n'w mewn mas mewn mas trw amser. Hmm. Gyda hwn on diwrnod ma'r tîm yma mae e mor strwythuriedig ti'n dilyn y strwythur a ma' pawb yn gwbod ble ma' n'w mynd be' sy'n digwydd nesa ac i radde be' sydd isie dangos. So er ma' teimlade cychwynnol dal yn bwrw unweth ma'r cyfarfod cychwynnol wedi digwydd o'n i'n timlo yn barod. Dyma beth sy eisiau ni fynd ar ôl, dyma beth sy eisiau ni ddangos, a bant â ni. Lle oedd y cyfnod rhybudd pump diwrnod 'na yn ddigon? Yym,
ydy, oedd a nac oedd. Oedd oherwydd unwaith unwaith i ni'n gwybod beth a sut mae'r ymweliad yn mynd i fyn. Ti'n lli mynd ar ôl wedyn, dyma beth sydd eisiau ni ddangos, dyma'r meysydd ni ni'n gwybod sydd eisiau ni wella a gofyn am gymorth. So, o fewn y pum diwrnod na, mae digon o amser i dynnu beth sydd eisiau ti gilydd i fynd, dyma beth sy'n gweithio, dyma beth sydd angen help yno ni. Yn lle os bydde fwy o rybudd, mae pobl yn mynd i ddechrau paratoi'n ddiangen, mae pobl yn mynd i ddechrau tynnu waledd lawr, symud celfi, achos mae... yn naturiol mae bob un o ni moyn dangos ein ysgolion a ddarpariaeth ar ei orau, yym, ond yn amlwg wedyn mae'n colli'r yym bywyd naturiol bob dydd. Yym, so oedd y rybudd pum diwrnod, er yn Ond pum diwrnod gwaith sy gyda ni. Unwaith oedd y strwythur clir o ran dyma beth 'yn ni'n chwilio, dyma beth 'yn ni'n trafod, r- roion ni'r amser i baratoi hwnna yn lle gorfeddwl... Mm. ...yr ymweliad. Mm, a doedd dim angen uh, tystiolaeth yn yr ystafell harlygwyr rhithiol na ddim byd fel yna? Nac oedd, a oedd hwnna'n wahanol achos Ar un ochr, o'n i'n timlo, o'n i'n timlo fel, rhaid, mae eisiau rhoi copi o hwn, a, a, a, a copi o hwn, a tynnu hwn, a, ond, achos oedd dim, oedd dim angen, ie naturiol, oedd hwn i gyd wedi paratoi, oedd e fewn ffeil, so os fydde rhywun moyn gweld, oedd e ar gael i bobl i weld. Mm. Um, yn y sefyllfa ni, mi oedd peth o amser rhwng yr arolygiad craidd a'r interim, so ffocyson ni'n fwy ar flaenoriaethau'r ysgol. Um, Felly i ni, oedd eisiau copi o'r Cynllun Datblygu Ysgol, oedd eisiau copi o'r monitro yn erbyn blaenoriaethau, ond doedd dim eisiau cael nhw lan ar yr, ar yr iâr erbyn di llun, neu erbyn di hmm, mwrth. Mm, mm. Oedd, en, oedd amser dy fi baratoi nhw, i gael nhw, i ddangos beth oedd yn gweithio, beth oedd eisiau gwella, a bod copi caled ar gael ar y diwrnod. Um, oedd y system na wedi helpu. Achos eto, gorfeddwl, gor-paratoi yn gallu um, cymlethu'r broses. Mm. Ond oeddech chi'n teimlo yn ystod y diwrnod bod chi'n rhan greiddiol o'r tîm? A bues i'n ffodus ffodus iawn, um, ges i i ofyn i fynd rownd gyda'r mm -hmm. arolygwyr yn ystod y diwrnod cyfan. Um, oedd y bore yn strwythuredig o ran dyma'r blaenoriaethau, dyma beth i ni'n mynd ar ôl, a gofynnon nhw i fi yn benodol beth o'n, beth o'n ni moyn iddyn nhw wneud yn prynhawn, um, a gan oedd datblygu'r ddarpariaeth ar y Cynllun Datblygu Ysgol, eithon ni am dro i weld heriau yn y prynhawn, a ges i fod yn rhan o hwnna. So o ran ysgrifennu'r Cynllun Datblygu Ysgol, o ran hunan fonitro, o ran y broses gwella ansawdd i'r ysgol, oedd hwnna'n rhan naturiol o'r diwrnod. A ges, ag, a ffaith ges i fod yn rhan o bob sgwrs, a unrhyw gwestiwn yn cael ei ofyn, alla i fynd i ôl hwnna, alla i fynd i ffindio hwnna, alla i fynd i gasglu hwnna. Um, I fi, oedd hwnna'n gryfder i fi. Wedi gallu gweld monitro'n digwydd, wedi gallu hun am wirthuso yn fonitro personol, ond hefyd wedi gallu gweld mae beth i ni'n neud yn gweithio o lygad rhywun arall, Ond hefyd dyma meysydd gwella sy isio ni ystyried. Felly oedd y ddeialog proffesiynol yna yn bwysig i chi a ma' hwn wedi'ch cefnogi chi i adnabod yr ysgol hyd yn oed yn well wrth fyfyrio ar y cynnydd mae'r ysgol yn ei gwneud? Cant y cant.
Yym i radde ma'r adroddiad fi'n gwybod mae'n cyfyngiedig o ran nifer o eirie ond Wrth eistedd yn y stafell a derbyn y bwydo nôl, oedd y bwydo nôl llawer yn ddyfnach na beth oedd ar y llythyr, a oedd yr holl bethau positif a'r mannau gwella oedd yn cael eu drafod yn bwydo syth mewn i adroddiad gwella'r ysgol, syth at um, broses monitro'r ysgol gyda'r staff, ac yn ogystal syth at y llywodraethwyr. Oedd, oedd fel pob un o'r randdeiliaid a dealltwriaeth gwell o beth oedd mynd mlaen yn yr ysgol. Felly, pa neges fyddech chi'n rhoi i bennaeth neu arweinydd ysgol, efallai, sydd heb gael ymweliad interim eto? Anadlwch.
Yn yr un bryd. Achos eto, mynd nôl i'r cwestiwn cynta, mae'r galwad ffôn yn dod, a'r peth cynta mae pob un o'n i'n neud yw, Estyn, ond, anadlwch, Peidiwch fyny or baratoi. Arhoswch i siarad gyda'r prif arolygwr, trefnwch y diwrnod gyda nhw. I radde, peidiwch bod ofn gofyn cwestiyne, achos nes i hwnna, nes i ofyn, wel ma hwn gyda ni. Fi'n gwybod dyw e ddim yn ffocws um, mowr am y diwrnod, ond mae'n ffocws i fi, a gethon ni'r cyfle wedyn i fyn' i weld agwedde arall yn ystod y monitro naturiol, so peidiwch fod yn ofn gofyn cwestiyne, peidiwch or baratoi. unwaith bod chi'n gwybod yn union beth mae'r arolygwr moyn gweld, beth yw trefn y diwrnod, dangoswch beth sy'n gweithio, dangoswch beth sy'n dda, a gofynnwch am help gyda'r mannau sydd eisiau gwella. Alle fod hwn wedi'ch cefnogi chi a'ch staff i flaenoriaethu y mannau gwella ymhellach? O, ydy, cant y cant. A falle ambell i agwedd le o'n i'n monitro falle'n rhy dynn. Hmm. A o'n i'n falle gofyn o- bod isie mwy o'r flaenoriaeth ni a bo' ca'l pobol proffesiynol yn myn' me- yn do' mewn i'r ysgol a myn' na ma'r ma' system yna'n gwitho. Ma'r lefel her yn addas ma'r ddarpariaeth yn addas ma'r herie wedi cynllunio'n addas odd e'n roi cyfle i fi ga'l myn' nôl i fyn' o'n i'n hunan werthuso b- yn systeme personol hunan weddhuso. Hmm hmm. A ch- trwy'r broses proffesiynol 'na. A lle ma' 'di atgyfnerthu chi a wedi'ch uwsgilio chi fel pennaeth hefyd? O cant y cant. Hmm.
Cant y cant ydi. Jyst wrth ga'l y sgwrs 'na pobol i ddo' mewn yym i glodfori'r ysgol a be' sy a be' ar be' sy'n gweithio. Hmm. Ond hefyd i gefnogi ni gyda ma'r meysydd yma sydd angen gwella, beth am? Mm, diddorol.
Felly grynhoi te mewn tri gair, mm -hmm. sut fyddech chi'n disgrifio y profiad o gael ymweliad interim? Buddiol, gwerthfawr a chefnogol. Gwych. Diolch yn fawr i chi.
Diolch.